Ok bon dia bon dia bon tarde bon dia bon dia bon tarde bon dia of e ora ku bo ta bezig ta wak e video aki bon bini un biaha mas den mi video vlog esaki ta number awe nos ta grabando direktamente for di e kayanan di hulanda kaminda bo por mira ku biento ta supla. Anto cu un wer redelijk medio un tiki muchu por ta hopi bon. Ayera nosotros tin video, debi cu ayera mi tabata floho, anto tin ora den dia, tin ora den bida, tin ora den siman mi tin gana di ta mi so y no gana di papia cu ayu hende, anto mi ta block tur hende uit. Dus, bij deze, ayera nada. Pero awe nos ta ei. Awe mi kier a papia tokante di hende ku ta kere ku nan tin skeit. Dikon mi ta papi'ele asin aki? Pasobra ku mi ta haña ku e hendenan di awendia ta gewoon, ya, tur hende, ya, kin mi por bisa, ya. Ya. Ok. Ami ta sali for di Boneiru, Mario, manera bo mes por sa, tur esnan ku sa, sa. Si bo no sa, Boneriano, mi ta, ah, no, di Boneiru esnan aki, pa no, no, no bin di Boneiru, ah, no, no ta bini pa traiseru sino, pero a no bini meimei. Ponde? Pero no bini Boneiru. Anto ke a pasa? Na Boneiru esnan aki no hende, na dushi hende, bo sa tòg, dushi hende no ta asina na Boneiru. Ta pone ku mayoria di e Boneriano konosé otro. Ok, tempu ta pasa, hende ta krese, kosnan ta kambia, bo ta bin biba na un otro pais, anto no ta paso, paso tin mayoria ecuadoriano tambe ta riba nan, awor tin algu hende ku ta topa nan riba kaya, kesa e nan, deripiente e hende ta wak bo, e sa ku bo ta un boneriano, paso boneriano nan tin asina un bon band ku otro ku bo ta sinti ken ta boneriano of laga, bo ta sinti'e, bo bo nega bo ta sinti'e. Pero ta mira bo e sa ku bo ta pone riel, prenda ku mi dau. Presta houn ke ki mi tin bisa. E ku maya kohi houn ya pret. Mi ta maya kohi mia, mi ta durf bisa ta un tiki idiotismo. Bon manera, pasobra kiko a pasa, boso bo bin Hulanda anto bo ke men bo ta mihó ku tur otro Boneriano, bon bo kuminda òf ta bèrgwensa bo tin ku pasobra bo ta na Hulanda anto bo a mira mi anto bo no bai kuminda mi tampoco? Mi ta maya kohi kèn snei, lei ku mai e kos Pens n'e gewoon bo ta wak mi bo sa ku bo ta pone riano kuminda tur mi sali do so mi tambe ta kuminda tur hende ku mi a mira si mi sa ku bo ta pone riano mi a mira bo foral ku ora ku nos a tin un bon kontak te men bo bo wowo a wak mi men wak bo bo a wak mi men wak ku bo a wak mi bo a wak mi mi ta kuminda bo o dikon o diripiente mundo a kuminda kiko ta problema skeit mi yu nan mi splika bo no. Skeid no ta koe kens paso ora bo muri bai skeid ta muri tuko ta muri bai la kau ke men anto ke pasa e memoria si a keda atras memoria di kon bo tabata ta mayoria di nan bisa nan prende bo chikiu ta ke no eo so no wòri kuné tampoco paso ya ta skeid e ta tin to e sa kuminda e sa bisa nada tupi kos asina. A mi kier a bisa tur hende, ta un video eta no, mi opinion no bia mas atrobe, si bo tin skait keda ku bo skait, pero ami ora ami kuminda bo kuminda mi bek, so ta boneriano mi ta, nos ta dushi hende, no laga otro hende haña chèns di mira kos riba nos pa no por bisa ah te boneriano trobe, tin mester, bo kompondé? Ok, mi spera ku bo komand'é ki mingnan ku bo. Esaki ta un pida video pawe, ke rato ta bai tin mas video si, pero mi ta keda pa PC so djes paso hoy mi kai bira un boneriano den kuminda. Kòm'a bai si, bai bo? Ok, nos ta papia ku otro ki rato.